Salut an häerzlech wëllkomm bei LuxPlay. Nodeems mer jo op der LuxCon genuch Action haten, hale mer d'Hall mol bësse méi kuscheleg. Genau, mat Sequels an engem ausgegröwen. Ey, hues du schonn de leschten Dragon's Dogma gespillt? Nee, du? No.
Mee eisen Jules! Dee ee klenge Schlawiner, deen huet se all gespillt.
Wuel kaum een hat erwaart, datt iwwer 10 Joer nom éischten Deel dat japanescht Fantasy-Rollespill Dragon's Dogma nach mol géif en Nofolger spendéiert kréien. An awer ass genau dat geschitt, ewéi Capcom Enn Mäerz d'Fortsetzung mam einfachen Numm Dragon's Dogma 2 erausbruet huet. Huet sech dëse Schrëtt gelount an ass dëst Spill eng zäitgeméiss Allround-Verbesserung vum éischten Deel, déi d'Gamer vun haut iwwerzeegen an nei Fans gewanne kann? Dragon's Dogma presentéiert e ganz klassesch ugehauchten europäesche Mëttelalter-Fantasy-Setting mat Ritter, Magier, Buergen, Kinniken, Draachen, Ondoudegen a sou weider. Zwergen, Elfen an Orks fënnt een hei allerdings net. D'Mënschen deele sech hiert Doheem hei just mat de sougenannte. Beastwen, eng Zort humanoid Léiwen. Och de Spiller kann fir séng Figur just tëschent dësen zwou Rasse wielen a se dono genretypesch selwer bis an de klengsten Detail gestalten. Sou Standarde wéi de Setting sinn dann och d'Charakterklassen an déi domat verbonnen Ausrüstung. Ob Krieger mat Schwert a Schëld, Magier, Bogenschütze oder Déif, dat huet een alles schonn zeg mol erlieft. E bësse méi speziell sinn dofir awer déi méi spéit fräischaltbar gemëschte Klassen. D'Story vum Spill fänkt ebenfalls ganz klassesch un. D'Land gëtt vun engem risegen Draach geplot an äre Spillcharakter gëtt scho fréi gewuer, datt heen de sougenannten Arisen ass, den Auserwielten, deen dozou bestëmmt ass, den Draach ze schluechten an Herrscher vum Land ze ginn. Typesch Zutaten wéi politesch Intrigen an ugespaante Verhältnisser mat feindseelege Nopeschlänner dierfen natierlech och net feelen. Hannert dëser absolutter Klischeekeule stécht zwar e bësse méi, wéi een ufanks giff mengen, mee ech kann net ofstreiden, datt d'Geschicht änlech opgebaut ass wéi beim Virgänger. Ween dee kennt, gesäit leider scho villes kommen a wäert des Ëfteren e Gefill vun Déjà-vu hunn. Mee wat mécht dann elo Dragon 's Dogma aus a gëtt dem Spill säin eegene Charme? Een definitiivt Kennzeeche sinn d'Pawns. Et gi se iwwerall an der Welt, se schwätzen a gesinn aus ewéi normal Mënschen oder Biisdwen, mee se maachen näischt léiwer ewéi ze déngen a besonnesch dem Auserwielte follege se op d'Wuert a riskéieren all Dag Leif a Séil fir den Arisen. Wien awer elo scho sot, Oh, ech wënsch ech hätt och Pawns am Real Life! Sollt wëssen, datt d'Ponts engem och ëmmer an iwwerall hannendru lafen an einfach ni ophale mat schnëssen. Trotzdeem si se als trei Begleeder duerch déck an dënn e gelongene Feature. Se hëllefen am Kampf, ginn Tipps bei Quests an entdecke Schätz fir dech an der Ëmgéigend. Ee sougenannten Haaptpont erstellt se dir ufanks am Spill, deen ëmmer bei dir bleift a mat dir zesumme levelt, a bis zu zwee weider Pawns kanns de rekrutéieren. Iwwerall an der Welt fënnt een sougenannte Riftstones, bei deenen de Spiller Pawns vun anere Spiller rekrutéiere kann. Mee och wann een an der Welt engem fräilafende Pawn ze no kënnt, quatscht deen dech egal wéi direkt un a geheit dir säi CV an d'Gesiit, an der Hoffnung, rekrutéiert ze ginn. Mir brauchen nei Memberen, Wéi solle mär gefällegst d'Weltherrschaft un eis rappen an de gréisste Gaming Content vu Lëtzebuerg kënne produzéieren, wa mer gefillt 3 Memberen hunn? Wéi? Nee, mir brauchen nei Memberen! Mir brauchen. Memberen! Bonjour, ech sinn de Raph, ech war eng laang Zäit President vu VILU. Ech mengen, ech kann iech hëllefen. An ech menge esouguer, du bass ganz interesséiert, wann ech der folge soen, ech spillen esouguer Silent Hill 2. Ok, deen huel ech mat.
Wann däi Pon mat anere Spiller op Abenteuer geet, kann en neit nëtzlecht Wësse gewannen a virun allem Beloununge fir dech matbréngen. Dat ass awer och schonn deen eenzegen Online-Feature vum Spill. D'Pons hunn ebenfalls eng eege Klass, Level, bestëmmte Skills an esouguer ënnerschiddlech Perséinlechkeeten, déi hiert Behuelen am Kampf an hir Gespréicher mam Spiller an aneren NPCs bestëmmen. Se kënne fürsorglech, reservéiert, dropgängerech oder och sarkastesch sinn. An ech hat esouguer eng Kéier ee fonnt, dee roueg war a just geschwat huet, wann en eppes gefrot gouf. Beschten Pon ever! Schlussendlech ass awer am wichtegsten, Pons ze fannen, déi däin eegene Spillstil gutt ergänzen an deng Schwächten am Kampf kompenséieren. Sou sinn ech zum Beispill als Krieger mat Schwäert a schwéierer Rüstung frou, e Bogenschütze dobäi ze hunn, deen nervegt fléiend Gedéiesch vum Himmel schéisst, un dat ech soss net drukomme géif. Oder bei ondoudege Géigner, déi just Feier fäerten, ass et wichteg, e Magier an der Ekipp ze hunn, deen Elementer erbäiruffen oder meng Waff mat Feier verstäerke kann. Dat klappt och meeschtens richteg gutt, well d'KI vun de Begleeder zimmlech kompetent ass. D'Ponts reagéiere schnell, benotzen hir effikasste Mëttelen a komme mir am Noutfall zur Hëllef, och wann ech hinnen net ëmmer iwwer Schnelltaste Befeeler ginn. Dommerweis kann een eenzel Géigner net geziilt uviséieren, sou datt am Kampf géint eng Grupp kleng Géigner schnell komplette Chaos entsteet, wann ee selwer net sécher ass, wou den nächsten Ugrëff higeet, wärend engem Effektgewitter an eng hallef Dose Géigner ronderëm d'Oure fléien. Wou Dragon's Dogma dofir ëmsou méi glänzt, ass de Kampf mam ganzen Team géint e risegt Monster. Hei kënnt dat serientypescht Ronderëmkloteren op de Géigner à la Shadow of the Colossus zum Asaz, fir d'Schwaachpunkte vum Monster ze erreechen a se ëmzegeheien. Kleng Géigner kann een iwwerdeems einfach paken, iwwer d'Schëller leen an op aner Géigner schmäissen, wat ni langweileg gëtt. Grouss Monstere sinn awer steets richteg Bosskämpf a kënnen iwwermächteg erschénge mat hirer hallwer Dosen Health Bars, déi praktesch net ofhuelen, wann net grad d'Schwaachpunkte getraff ginn. A wuchteg Ugrëffer, déi dech kënne meterwäit duerch d'Loft katapultéieren a souguer Krieger an décker Rüstung mat dräi Treffer killen. mee fir e gutt ofgestëmmten Team, dat dem Monster keng Verschnaufpaus gëtt a schnell reagéiert an hëlleft, wann e Matstreider a Gefor ass, sinn och déi meescht riseg Béischter kee Problem méi. Och wann esou e Kampf scho mol e bëssen dauere kann. An näischt an Dragon's Dogma iwwertrëfft dee Moment, wann no laanger Schluecht dat risegt Véich endlech endgülteg zu Buedem geet. Mee opgepasst, wann e rekrutéierte Pawn awer mol am Kampf stierft, ass en definitiv fort an et muss een neien engagéiert ginn. Mee net just d'Pawns soll ee reegelméisseg wiesselen, och déi eege Klass kann ëmmer erëm gewiesselt ginn. Wärend vill Games wëllen, datt ee sech am Ufank fir eng Richtung engagéiert an de Spiller just hoffe kann, datt e méi spéit Levelpunkte frësch verdeelen dierf, fir mol eppes aneres auszeprobéieren, Lued Dragon's Dogma aktiv dozou an, méiglechst all Klassen ze probéieren. Klassespezifesch passiv Boni ginn deelweis op nei Klassen iwwerdro, an esou konnt ech zum Beispill no menger Kriegerkarriär op déif wiesselen, mat erhéichter physescher Defense a Liewen. Just nerveg, datt déi meescht Ausrüstung nëmme fir bestëmmte Klasse benotzt gi kann, sou datt een nom Klassewiessel nei Rüstungen a Waffe fannen a verbessere muss. Grafesch ass Dragon's Dogma e flott Spill, dat mech zumools duerch seng Detailverléiftheet iwwerrascht huet. Sief et déi vill Leit an der Grousstad, déi vill verschidde Routinnen an Interaktiounen hunn, d'Danzen am Hannergrond op engem Maskebal, déi vill kleng Déieren, déi an der Natur ze fanne si wann ee genau kuckt, oder esouguer de Kadaver vun engem besiigte Monster, deen zwee Deeg nom Kampf nach ëmmer op der selwechter Plaz läit an ugefaang huet ze verweesen a wou d'Mécke ronderëmfléien. E staarke Kontrast dozou sinn déi oft extrem grob animéiert Sequenze bei Quests a Gespréicher. Eng Figur schwätzt eng aner un, kuckt awer an eng aner Richtung oder leeft op eemol ganz onbehollef fort. Eng Kéier ass een NPC laanscht mech gerannt a bleift bal direkt hannert mir lässeg stoen, ier eng Gard mech uschwätzt a freet, wou den NPC higelaf ass. Se misst just hei iwwert meng Schëller kucken a géif e scho gesinn, wéi en onbekëmmert op eis glotzt.

Eng Léisung huet sech allerdings ëmmer fonnt an näischt dovun huet d'Spillerfahrung lo ruinéiert. Ech muss awer och warnen, dat Dragon's Dogma 2, genau wéi säi Virgänger, nach ëmmer u verschiddenen almoudesche Spillmechanike festhält, déi scho beim Virgänger 2013 kritiséiert goufen. Sou ginn et zum Beispill nëmme wéineg Schnellreespunkten a fir d'Schnellrees brauch een och nach e relativ rare Verbrauchsgéigestand, A well et an der Welt vun Dragon's Dogma leider keng Päerd ginn, verbréngt de Spiller vill Zäit domat, iwwert déi laang Trëppelweeër vu Stad zu Stad ze rennen. Mat e bësse Chance erwëscht een zwar den ëffentlechen Transport, also den Ochsewon, deen dech awer just bis an déi nächst gréisser Stad bréngt, mee dofir op d'mannst séier. Et gëtt och nees de lästege Belaaschtungslimit, wat heescht, reegelméisseg Ëmweeër heem oder an d'Tavern si Pflicht. Fir Ausrüstung a Geschir ofzeginn a sech net komplett ze iwwerlaaschten. Ganz klassesch hëlt d'Spill dech och absolut net mat der Hand, wann et drëm geet, Interessantes an der Welt ze entdecken oder Niewequests ofzeschléissen. Dat kann engersäits erfrëschend a motivéierend sinn, anerersäits awer och frustréieren. Beispillsweis gefält mer, datt d'Map net checklistméisseg mat Symboler vollgespammt gëtt, wéi zum Beispill bei Ubisoft üblech. Beim Reese muss een d'Aen ophale fir Schätz an Items ze fannen. Oder eben d'Pawns fanne se a leede mech dohin. Wat mer net gefält, vill Quests kann ee liicht verpassen oder gi just duerch fréier Decisiounen am Spill fräigeschalt, sou datt een ouni Guide garantéiert Quests verpasst. An déi kënnen och nach en Timer hunn, wéi zum Beispill hues de 24 Stonnen Zäit eng Persoun ze retten, dono ass se dout an d'Quest verluer. Och hätt ech mer heiansdo e bësse méi Hëllef gewënscht, wann ech zum Beispill zwar ongeféier gesot kréie wat gesicht gëtt, mee d'Quart mir absolut näischt uweist, fir mer wéinstens eng vag Idee ze gi wou ech hi muss. Oft mécht d'Spill och komesch Logikspréng oder erwaart dass ech Gespréicher mat NPCs, déi vläit scho laang hier sinn, gutt verhale fir d'Léisung ze fannen. Och den Dag-a-Nuecht-Zyklus kann en Afloss hunn, ouni dat awer unzedeiten. Sou sollt ech beispillsweis emol e Spioun iwwerféieren an hu misse Beweiser sammelen. D'Quest leet mech nach bei d'Plaze wou ech d'Beweiser ka fannen a kréien dono och confirméiert dat ech genuch Beweiser hunn. Mee dann Funkstille. Keen Indice wat elo ze man ass. Ech fannen de Spioun erëm mee keng Méiglechkeet him d'Beweiser un de Kapp ze geheien oder drop unzeschwätzen. D'Léisung? Einfach mat der Gräiftast de Spioun unhalen, well dat triggert eng Cutscene wou d'Garden optauchen an e verhaften. Ass jo logesch! Oder bei enger Beschattung hunn ech ongelunn misste Minutte laang drop waarden, datt d'Zilpersoun erëm aus engem Haus eraus kënnt. Ech hätt scho gemengt ech hätt eppes falsch gemaach. Ech muss zouginn, datt ech ëfters den Internet em Hëllef gefrot hunn. Sou nerveg dat och heiansdo ass, hunn ech awer festgestallt, datt ech grad doduerch besser bei Gespréicher oppassen a mir Infos erni mierken. Ech verinnerlechen d'Welt, d'Geschichten an d'Routine vun hire Charaktere besser an et huet sech ëmmer gutt ugefillt, wann ech selwer korrekt geschlussfolgert hu wat ze maachen ass, einfach well ech mir generell Infos a Saachen aus vergaangene Quests gemierkt hunn. Ween den éischten Deel gespillt huet, deem wäert ech allerdings bis elo net vill Neies gezielt hunn. An dat läit nu mol dorun, datt Dragon's Dogma 2 dem Virgänger an allem ganz ähnlech ass. Effektiv kéint ee bal mengen, hei éischter e méi zäitgeméissen a schéine Remake mat nach e bëssen extra Inhalt viru sech ze hunn. Vill Spillmechanike si praktesch onverännert, An och Charakterklassen, Skills a vill Géignertypen kennt een esou schonn aus dem Virgänger. Déi opfällegst Neiheete sinn aner Extraklassen, déi awer eréischt méi spéit fräigeschalt ginn, an eng zweet Natioun nieft dem klassesche Mëttelalter-Kinnekräich, déi mat hirem orientalesche Flair de meeschte frësche Wand an d'Franchise bréngt. Fir de Rescht entdeckt de Veteran just frësch Gimmicks. wéi zum Beispill datt e seng Pawns elo no engem gewonnene Kampf high-five kann oder de kuerze Food-Porn-Moment ëmmer wa gegrillt gëtt. Fazit, Dragon 's Dogma 2 ass en zweeschneidegt Schwäert, dat Stäerken huet, déi et vun der grousser Mass u generesche Fantasy-Rollespiller ënnerscheet, mee leider och Schwächten, wéi verschidden almoudesch Spillmechaniken, un deene stuer festgehal gëtt, an déi geleegentlech technesch Onpropperheeten. Dëst Spill ass definitiv fir de gedëllege Fantasy-Fan gemaach, dee gären an d'Spillwelt antaucht a sech mat de Mechaniken a Geschichten ausernee setzt. Dem Casual Gamer, deen net vill Zäit bei Neen an e Spill investéiere wëll, oder dem Adrenalin Junkie, deem et ni schnell genuch viru geet an dee schonn aus Prinzip Cutscenes an Dialogen iwwerspréngt, géif ech dëst Spill net onbedéngt empfeelen. Mech huet Dragons Dogma zwee no engem luese Start dann awer nach gepak. Presentatioun, d'Loscht op Entdecken an déi dynamesch Action kompenséieren dem Spill seng Feeler fir mech allemol.
Déi bei Amazon si schon irgendwie witzeg drop. Als éischte begeeschteren se mat The Boys. Dann huelen se eppes wéi Herr der Ringe a geheien et sou laang widdert d'Mauer, bis dass eng deegelass an onerkennbar Mass dobäi eraus kënnt. An dann begeeschteren se souwuel Gamer wéi och Non-Gamer mat Fallout. Ob et sech lount, Fallout 76 auszegruewen oder esouguer ganz nei fir sech ze entdecken, dat verrode mer iech elo.
Ah jo, Fallout 76, dat schwaarzt Schoof vun der beléifter Rollespillrei. Grad zu Release war d'Spill jo éischter en Trauerfest wéi e respektabelen Deel vun der Franchise an hat dann och nach dee Skandal mat der Collectors Edition, wou en Duffelbag aus qualitativem Material fir de Release dann duerch e bëllege Plastikkuerf ersat ginn ass. Zu Release goufen et am Spill mol keng mënschlech NPCs an allgemeng war d'Spillwelt einfach dout. Aner mënschlech Charakteren waren halt ausschliisslech aner Spiller a mir wësse jo wéi dat meeschtens bei esou Survival-Online-Spiller ausgeet. Jo. Säitdeem sinn awer vill Joer vergaangen an d'Spill krut eng Rei un Updates an Expansions an nom Hype vun der Fallout Serie op Amazon Prime, déi ech jiddwerengem nëmmen empfeele kann, wollt ech Fallout 76 da mol selwer enk eng Chance ginn. Ass d'Spill dann also nach ëmmer e Witz fir d'Rei oder tatsächlech e würdegen Deel vun der Franchise?

Jo, dat ass jo mol net sou schlecht, So fast a Fallout. Kuerz drop begéint een dann och nach den éischte Géigner, a schnell fält déi gréissten Ännerung op, déi et lo nach zu Fallout 4 gëtt. Et kann een zwar Wett genau sou wéi an aneren Deeler benotzen, d'Zäit gëtt doduerch hei awer net gestoppt, wat bei engem Online-Spill natierlech Sënn mécht. Dat hëlt där ganzer Saach natierlech awer och ee vun den Haaptvirdeeler, déi de System u sech bréngt. D'Spillwelt selwer huet sech soss awer net vill geännert, ofgesinn dovun dass et e puer méi mënschlech Basisse ginn. Heiansdo begéint ee mol anere Spiller oder NPCs, awer mostly ass et eidel, ofgesi vu géigneresche Monsteren, Roboter oder mënschleche Banditten. D'Questrei sinn dofir awer wierklech recht ofwiesslungsräich, mol muss ee Bandits bekämpfen, mol muss ee mat hinne verhandelen, mol en Test maachen fir Firefighter kënnen ze ginn oder Waasserprouwen ënnersichen. E Camp kann een och bauen, awer dat ass a Fallout 76 recht limitéiert am Verglach zu de Settlements aus Fallout 4. Leider huet mech d'Spill dann awer iwwert e Ranschnupperen eraus net gepaket, well et engem trotzdem déi ganz Zäite kloer bleift, dass et sech hei am Kär ëm e Multiplayer-Spill handelt. Alleng kann ech d'Spill dowéinst irgendwie nëmmen deene Leit empfeelen, déi wierklech rise Fans vun der Rei sinn an wierklech einfach méi wëllen dovunner hunn. Oder Fans vun der Rei déi et ganz einfach mol wëllen zu puer an engem Koop Spill testen, well als Koop funktionéiert et wierklech fantastesch. Fallout 76 wäert et also ni wierklech packe kënnen als eent vun den beschte Fallout Spiller bezeechent ze ginn, awer flott wéi zu Release nach ass et definitiv nëmméi an bitt vill ofwiesslungsräich Quests an eng Open World déi sech lount mat Kollegen ze erkunden.
Ah! A well mer elo scho richteg vum Fallout Hype profitéiere kënnen, komme mer elo nach zum Fallout New
Wann et am schéinsten ass, soll een dach einfach ophalen.
Hum. Oki Doki.
An dofir soe mir Ciao! Ech hunn de Fallout 76 geholl.